Ac oedd Larry Wyn yn arwain y gad fan hyn yn paratoi'r wyau, ac o'n i'n edrych ar Facebook diwrnod blaen, ac yn yr adran atgofion, memories, o'n i wedi tynnu llun o Alun Wyn gyda plant bach Rondeifi uh, oddi wrth, uh, wrth y ffordd. Mae'r atgofion yna. Dwi'n siŵr mai i ddymuniad e yw byddai'r gwaith da yma

Oedd, oedd Alun Wyn wrth y ffrympan triad, yn dweud, ac uh, i ni'n uh, gofio amdano fe, ac yn diolch amdano fe, oherwydd i oedd e'n gefnogol tu hwnt i, i, i gyfod cysodol, ac i ni'n diolch wrth chi fel eglwys am eich colled chi, colli Alun Wyn, ond uh, mi roedd e, wrth gwrs, yn rhwyd iawn dros y brecwast yma. Hefyd, wrth gwrs, uh, wel, fel oedd dwi'n o'n dweud, chi wedi bod mor gefnogol dros, uh, dros y blynydde, a ddim yn wahanol lenni. Um, mae wedi bod yn anodd i ail fideo yn y gwaith yn dweud, ac um, Yr, yr apêl yw cael i chi'n gwybod pan beth wedi bod yn tu hwnt o, o, o hael ac eto wrth gwrs sy'n mynd bod lot o weithgar yn hyn uh, mlaen. Ond um, y peth bwysig yw wrth gwrs uh, i ni yma, nid i ddiolch ar ran Cymru Cristnogol, ond i ddiolch ar ran y bobl cymod, sydd yn, yn y deulu yma. Um, y rai bach yma uh, sydd yn y tîm yn hyn um, yn cario uh, bwyd i'r teulu uh, ac yn dweud bod hi'n teimlo'n drist iawn bod ei phlant hi'n mynd i'r gwely uh, eisiau bwyd. A chmod, mae hwnna'n rhywbeth na dyn ni ddim yn gwybod am y profiad na yn y ni. Ond i chi yn cyfrannu, a dyna ni beth wy'n gweud wrth bobl ar hyd y blynydde, beth bynnag i chi'n neud dros gymorth Crisnogol, i chi'n neud gwahaniaeth. Dyfaint mor fach yw'r cyfraniad, dyfaint mor fawr yw e, i chi'n neud gwahaniaeth. A mae'n y bobl ar draws y byd, mae'n bywyd nhw'n wahanol oherwydd bod chi wrthi. Mae heddi, wrth gwrs, eto yn ychwanegu at hynny. Felly,

Um, fel y Twynog yn dweud, wel, i'n diolch i Tom sydd wedi um, hyd yn yn godi o cymorth Cresnogol yn dibe yn yr ardal yma dros cymaint o flynyddoedd, ond y gwirionedd yw mae dyna i ni gyd yn neud, yn dibe, i ni gyd yn cydio yn gwaith cymorth Cresnogol, achos gwaith, ein gwaith ni yw e, fel fel cymuned, cymuned eglwys, fel cymuned pobl Dyw ac yn rhoi um, y cyfle i ein cymuned ni ymhellach i fod yn rhan o'r gwaith pwysig hwn. A wedyn y gwirionedd yw, chi'n gwybod, yr holl ymdrechion yr wythnos yma ac trwy'r flwyddyn yn dife, um, mae'n cyfrannu at trawsnewid anhygoel mewn bywydau pobl, uh, yn, yn helpu bobl yn Ukraine, yn helpu bobl um, yn Zimbabwe, a mae'n rhaid i ni gallu bod yn rhan o gwaith uh, fel hwn yn enw yn Duw mawr yn Duw uh, a ni'n sort of diolch iddo fe um, wrth i ni ddiolch i chi hefyd. So diolch i chi am y gwaith ffyddlon a edrych ymlaen dod i'n afod chi'n well. Diolch.